Insellmilkom. L-ewwel preżentazzjoni tar-rapport tiegħi dwar l-emissjonijiet tal-karozzi u vetturi żgħar lill-Kumitat Ambjentali tal-Parlament Ewropew kien mument importanti. Dan huwa biss il-bidu tat-triq li rridu nimxu sakemm ir-rapport finali jgħaddi mill-Parlament Ewropew. Ngħid importanti mhux biss għaliex il-liġi dwar l-emissjonijiet tal-karozzi fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kollha hija waħda mill-akbar liġijiet li għandu l-Parlament f'dan il-mandat, iżda għaliex hija liġi b'opportunitajiet u impatti kbar f'oqsma differenti, l-ambjent, is-saħħa tagħna u ta' uliedna, konsum aħjar għall-konsumaturi, opportunità għall-innovazzjoni u qasam ġdid għall-manifattura. X'inhu l-għan ta' din il-liġi? L-għan ewlieni huwa dak li jonqsu l-emissjonijiet ta' CO2 mill-karozzi u vetturi ħfief. Din tolqot lil min jimmanifattura l-karozzi fis-sens li fl-istrateġija tagħhom iridu jaħsbu f'karozzi ġodda li jniġġsu anqas. Dan ifisser li l-obbligu jinsab fuq min jimmanifattura l-karozza u mhux fuq il-konsumatur. Jiġifieri jekk illum ma ssuqx karozza li taħdem bl-elettriku jew li hija hybrid, ħadd mhu se jġegħlek tiskrappja l-karozza tiegħek. Iżda jekk qed tfittex karozza ġdida u tixtieq tmur għal karozza li ma tniġġis, għandu jkollok l-opportunità li tagħmel dan, billi min jimmanifattura l-karozzi joffri għażla aktar wiesgħa milli hemm illum. Li nindirizzaw il-problema tat-tniġġis tal-arja mhijiex kwistjoni ta' soluzzjoni waħda. Biss biss liġi li tindirizza karozzi żgħar hija biss waħda minn ħafna liġijiet dwar it-trasport tat-triq. Hemm ukoll l-avjazzjoni, l-marittimu, l-agrikoltura u ħafna aktar. Barra minn hekk irridu nindirizzaw ukoll il-kwistjoni tal-infrastruttura. Hemm min jgħidlek kif trid aktar karozzi nodfa jekk aqqas biss hawn infrastruttura għalihom. Hemm min jgħidlek ukoll imma kif trid l-infrastruttura jekk m'hawnx biżżejjed karozzi nodfa x'iservu. U din hija eżatt is-sitwazzjoni ta' x'jiġi l-ewwel. F'Malta hemm min jgħabbina l-problema tat-tniġġis mal-karozzi li qegħdin dejjem jiżdiedu fit-toroq tagħna. U dik hija parti oħra minn ħolqa. Bħalma huwa t-trasport tal-massa. Fejn jidħol is-settur tal-trasport m'hemmx soluzzjoni waħda li tagħti risposta għal kollox. Li huwa żgur huwa li ma nistgħux nibqgħu nkaxkru saqajna. Jiena nemmen li hemm opportunità tad-deheb għall-manifattura fil-qasam tal-karozzi li jniġġsu anqas jew inkella li ma jniġġsu xejn. Opportunità tajba ħafna fis-settur tal-innovazzjoni, riċerka u l-iżvilupp. Issa irridu nagħżlu. Jew se nħallu kontinenti oħra jieħdu t-tmun f'idejhom f'settur li għandna l-kapaċità li nagħmlu hawnhekk fl-Unjoni Ewropea jew inkella nkunu aħna nil naħtfu din l-opportunità għall-pajjiżi tagħna. Sal-2025, il-produzzjoni tal-batteriji madwar id-dinja kollha mistennija tilħaq il-250 biljun ewro fis-sena. Din hija figura waħda biss. Inħallikom b'messaġġ wieħed, il-kwalità ta' ħajja aħjar hija katina b'ħafna ħoloq differenti, u nemmen li wasal iż-żmien li naqdfu bis-serjetà jekk verament irridu bidla tanġibbli għall-aħjar. Insellmilkom.